avuxeni amukela ndhawu to ku hambanahambana maxaka la mina u ta kumi ri kona ka nkanelo wa gingirikani na mina mandla legere gingirikani wa ka maxava um namuntlha nongono ku wa hina um vanhu va kho a hi vulavula hi timhaka letiwani ta vazaya song ha loko ya khe a hi ndleleni let's do it um timhaka tshungule kwini loko beni ma yingela release a video no a hi le khale vulavula leswiwa sweswo swa vaza video um ti sungule ku loko a ku ri ku huma singile ya ya swa ni fanela ya ti sungule kwalaha um loko beni a humesa singile ya swa ni fanela vanhu vo tala va yi tsakele swinene vanhu van'wana vete a yi bi van'wana vete ya ba um loko se ni vone cover ya album leyi nga twa tintoma leyi nga ta huma very before ti 29 ni kume ku swi endliwe um, le ka bmq and revolution studios um album yoko leyi producer ben mayingani risimu ra swa ni fanerile ku ndleka wa yikulu ngo very um risimu lela loko va cheka va kuma ku phela risimu lero nga ri yimbeleriwe hi artist leyi yi tivitanaka ku yona vuyelwa vuyelwa um loko mi landzela music wa disco very she is the queen of disco so risimu leri a ri ri yimbela hi vuyelwa um va ku vanhu vo tala va le ku complainini va le ku debatini va le ku vulavuleni hi swona ku ri risimu leri kahlekahle i ra mani i ra vuyelwa kumbe i ra beni mahengani na mara loko na mutana muta history leyi nga kona laha ni vone ku nga ri vuyelo na beni mayengani vanghana so cause vuyelo a ri kona ka birthday um party ya beni mayengani loko ku humesiwa ngwatlaza single le a palms um lero swi ku nga ri vanhu lava va tirhanaka va tirhaka swin'we so um lero maybe loko ri ke ni risimu lerani i ra vuyelwa um va nga va vona vambirhi va twananini ku ri um beny mahingani a nga ri tirhisa mara loko ni cheka a cover leya ya ya beny mahingani leya yi nga thwa tintoma album ni kume ku a swi tsariwangi laha ku risimu leriwani um va ri sampule ka ka artist yini because most of the time loko u tirhisa music wa munhu un'wani i fanele i credita laha ka album ku ri risimu leriwa i ra mani ri kumeka mani i mean timhaka tsungule laha loko beni mayingani a humese single liya ya swa ni fanela um xa mundzuku xa kona kumbe xa mundlwani xa kona hi vone post ya mm, ya prince rhangani kha vulavula hi mhaka ku ri mhaka ya swihundla ku na swihundla leswi nga ta humelela rivaleni mhaka ya risimu leriwa mara hi ku ya hi ntiyiso prince rhangani a nga boxangi mavito ya vanhu lero Vanhu vo tala lava va ku vulavula a vo hleketelela kumbe a nga va a kha a vula Benny Mayengani mhaka ya nsimu lera ra vazaya na meaning lera um swa ni fanela um message lowu nga tsala hi xo ngi rhangani wu kona um swi ti kombe hi nga ri ku na ku na ku na xihundla hi mhaka nsimu lera ra ra swa ni fanela lero vanhu vo tala va va ve va va ve keen va lava ku twisisa kahlekahle ku humelela yini nsimu leriwani ivi ku ya humelela video

loko ni lavisisa ni kume ku ri simu ra ra swa ni fanela kahlehla ri endliwe ti-instrument ta rona ti ndliwe le ka studio xa rhangani lero ni ve ni ndla connection ta ku swi vula ku loko rhangana ku swi hundla a vula ku kahlekahle simu ra ra beni mahingani lera ra swa ni fanela a hi ra yena risimu leriwa i risimu ra ra vuyelo um ni ve ni ndla ti-connection te ta mehe hi nexe a hi mina ntsena na vanhu vo tala va vurini ka ti-social network ka ti-facebook va va tsarile ku ri risimu leri kahlele e risimu ra vuyelo a hi ra yena beni va ku ha beni se wa kopa beni yi le kopeni van'wana va ku kahlekahle i khale na khale beni ma ngela kha kopakopa tinghoma ta vanhu loko no ku byela ku ri kahlekahle wa wa swi tiva ku risimu leri ra ku what if risimu leri ra ku ri i risimu ra beni ma nga what if yena nga ri tsala hi ku loko ni cheka ti-sources ta mina ti ni byela ku risimu leri ra kahlehle i risimu ra beni mahingani leri a nga ri tsalela vuyelwa loko ku huma album ya vuyelwa hi 2014 or 2015 risimu leri ra ri tsale ri tsale hi beni mahingani ra vuyelwa mini risimu leri ra ra ra swa ni fanele ri tsale hi beni mahingani a ri tsalela vuyelwa se sweswiwa loko beni mahingani a release album ya yena i twa swi fanerile ku na yena a ti a ri tirhisa hi ku risimu ra kahle um lexi xi tlakuku ni tshemba ku risimu ra ni ra khale ku ri kuma ku ri loko ku album ya vuyelo rume hi 2014 na 2015 swi vula ku ti-lyrics letiya leswi ti nga tsarisa swona ti tshame swi swa ene swa khale laha a nge mi ni rungula ka va ka vazaya um rhangi um ka vazaya jowi a nga swi susangi swilo leswiyani a hi swi swintshwa ende hi swilo leswi prove-a ku ri a ku ngo va vuntswaka loko a humese video leyi ya vazaya ya vazarhangi i ku i nghoma hi leswi yi nga yimisa swona ku ri simu leriwani kahlekahle ri tsariwe hi beni mahengani i va ri nyiketa vuyelo a ri yimbelela ku vuyelwa i na voice ya kahle swinene and eh, beni mahengani a n'wi pfuna pfuna laha na laha hi ku ya hi ti-sources leti nga kona a hi ntiyiso a hi swi tivi mara hi ku ya hi ti-sources leri risimu leri kahlekahle i risimu leri nga tsariwa hi beni mahengani a ri tsalela vuyelwa a yo ri paka khale na khale ti pakiwile tinghoma letiyani se sweswiwani i ve a ri teka a ri tirhisa ku ri ka album ya yena ya tintoma ku ri i la ku ri i la ku ri tirhisa as well ku ene rito la ri hume kahle ri ndliwini beat leyi nga la cause a ni vanhu vo tala va kha va congratulate beni ku ri he beni tsale risimu ra kahle van'wana va ku ha ni tsale risimu ra so a hi risimu ra yena xivutiso xi lexi ka kona hi lexi xana swa pfumeleriwa ku loko munhu a a endle album kumbe a endle risimu ka ka eh, record yo karhi ivi a tsala simu leri hala a tsala a different artist ne then ivi later in the years a tlhela a ri teka ri tirhisa ya yena n'wini na what about the rights and ngopfungopfu loko hina ta timhaka ta um ti-stables lexi munhu a yimbelelaka a ri ka xona ku ri a ni loko risimu ri ri ri ri ri tlangiwaka emoyeni kumbe ri kuma airplay a ka ti-internet kun'wana na kun'wana ti-royalties a to ya ka ti-artist ntsena ku na ti-percentages leti ti xeriwaka laha ka ti-artist na ti-stables na ti-promoters na yini yini so swi ku ya humelela hi ni laha loko risimu leriwani ri kha ri tlangiwa ri kha ri kuma airplay ku ri ke ni risimu leri hi ku ya hi ku ya hi leswi ri nga producer swona le ka rhangani um ri ri ri ri mi kuma ku ri na mavito ya varhangani la ndzeni hikuva ri ri chayiwe hi hi va hi vanhu lava nga le ka rhangani studios kumbe hi yena rhangani a hi swi tivi loko munhu a languta swilo leswiwa hinkwaswo swa tikomba ku ri i nga ri se beef ya ncinca i nga ri ku na beef ya vazaya ku nga between job ni i mean between prince rhangani and and and benny mayangani the new beef is no longer between benny mayangani and joe shirimani is now between benny mayangani, I mean, benny mayangani and prince rhangani na xongi rhangani loko loko wa hina wa mukele wa gingirikani hi vutisa ra wona ku ri namuntlha khale ku hi la ku tisa mhaka risimu ra vazaya hi ta ku khimeta kwala mara ni kombela ku mi ndlela leswiwani mi subscribe la hansi um mi clika the red button to subscribe to make sure ku ri loko hi endla ti-show ta hina na n'wina mi kuma ti-notification ku na clock la hansi mi naro mi clika ku ri mi indicator laha ku ri hi kota ku loko hi uploada swilo mi swi kuma hi xihatla mi nga saleli endzhaku mi nga titimeli um mi swi tiva ku ri um hi ti twenty hi ti thirty hi good friday ta va ri ka malamulelo yena van'wana kha ri humesa kona mi joyina um eh, va ri mathikithi mi le ku fambeni hi xihatla le ka van roy a ka malamulelo ka xikundi ta va ri kona hina va mandla gingirikani hi ta va ri kona leyi na nkanelo wa gingirikani um hi ta va hi ri kona hi kha hi endla swilo na va antwano maraji va tele ngopfu vanhu va nga ta va ri kona ya tindzira ti ri ti nga ta ti ri laha ti tele va josepha n'wamulorho sandland russian army va tele ngopfu so um hi tihlanganise na hina kona ka xikundi hi good friday ta va hi ri kona hi karhi hi hi nandzihisa swilo laya um mi nga titimeli um loko va ku pfalela handle nghena hi festere eka stors ndzi nqaniwe ku sele ku ri nyora mfest ndzi ta torha nono namuntlha hi gumeta kwala ni ri salute